Tutan cu kan lai pei champion a simi Venuzo Du Ho na ka paṭhawng na ka a phan cang i na ka len ah an rak donnak video ka hmuh cu video cu atu ah kan rak zohpi hna lai i a reaction ka tuah pinah khan keimah pumpak ruahnak comment tete zong kha ka vun chim pah lai i hi video hi Naka Manu Production sinin ka lakmi a si i a video description ah khan link ka rak chiah lai i full video in zoh nan duh ahcun link te kha rak hmettu law zoh khawh a si ti te kha vun chim hmasa ka duh i hi video hi zei ruangah dah reaction ka tuah ka ti ahcun naka miphun nih pei an rak uar ning kha hi video ai hin hmuh khawh a si cu pinah naka miphun le lai miphun hi i lawhnak tampi kan ngei cute zong cu hi video ah hin alang cu pinah CYO North America pei tuahmi kha zeitluk in dah naka lei nih hin an rak sunsak timi zong kha hmuh khawh a si. Atu ahcun hi video Venuzo Du Ho Nakaleen i an rak donnak kha a hramthawk in kan rak zoh hna lai. Atu hi cu an khua a phak hnu si i rikhep tlawmte, rikhep tawite kha an vun tuah ta. An khua hi kan hmuh bantukin lai khua bantuk te a si. An inn le lo zong khi inn ṭha pipi an si lo. An lam zong khi Lam chiate si, metal road a si lo. Atu hi airport a vun phanh bak si. Pangpar hi an don. Wrestling Association le nih an don. Mino hna nih an don. Pangpar an pek. Kan theih bantukin India, a bikin North East, Mizoram, Manipur, Nagaland hei ti bantuk khi association tam ngainak si i atu zong hi pei association lei nih an don rua tiah ka ruah keimah nih cun. Pangpar hna an pek. Nakapuan hna an orhter. Nakapuan i orhter khi a sunglawi ngaimi si. Annih lei nih cun khi puan khi an roh ngaimi puan sunglawi ngai pakhat a si caah tikhin conglawmhnak an pekmi cu puan an orhter lengmang hna. One of us present here to have a mass-spoken prayer, mass-spoken thanksgiving prayer. Ka zun awm mi thi ka chon i ka minute. Atu chimmi kha mass spoken prayer a timi cu thlacam rualnak kan timi khi si lai dah ka ti thlacam rualnak hna an ngei an i lomh tuk langhternak ah khan pakhat lawng thlacam hmanh kha an duh lo an dihlak in thlacam rualnak an ngei i hi nih a langhtermi cu naka miphun hi pathian a thangṭhat ngaimi pathian a duh ngaimi an si ti kha vun lang kan zo rih hna lai mu Venezuela hi Catholic ka si rua thlan cam laimi bantuk te an si khawika hmun an phak poah thlan cam pathian an thawng that mah hi ka uar tuk hna nak a si nak ah pun hem

Venuzo coach pa hi ka duh ngainak pakhat cu a fim tuk tiah ka hmuh. Uh, atu nai a biachimmi zong kha kan rak theih ko lai i hiti biachimnak a ngeih ahhin Chin miphun kha a thangṭhat ngai. North America kan va kalnak ah Chin miphun nih an kan support, uh, an kan dirkamh timi kha atu ah a vun chimmi si cun Mang Ceu Lian uh, konglam zong kha Chin champion a sinak kong zong kha a vun chim chih.

Kumhnih ah voikhat an tuah tawnmi puai nganpi a si e tiah chim ko hih. Lentecelhnak lei i zuamnak phunphun a um e a ti. Mr. Miss and all kinds of competitions were there and wrestling is part of the competition. So different states in the United States were Chin

station is uh, Mang Chelin. This Chin Wrestling Association champion lio kha Mang Ceu Lian a si e te a chim duhmi cu Mang Ceu Lian kha chim champion a si a tu a vun chim bantuk khan Mang Ceu Lian hi venue zonak in tlawmpal te a sang deuh a taksa le a pungsan pawl kha a physical kha a ṭha deuh timi kong te kha a vung chim. Uh, yeah, he is also a very good wrestler. So it was wrestler ṭha tukmi si, ṭhawng tukmi si, ti. Uh, competition. Uh, Naga wrestling is do you have tradition? Media nih uh, hiti an chim dio hun zu ko silo media nih zeitluk in dah an bur timi khi vun post ta ning lo hi ka zon te ka vun char du mi chu uh, na ka len chu cuti i ram ṭha le ram ṭhawngṭha ram ngan kha a si lo Mizoram nak hmanh in a ṭhangcho lo deuhmi khi a si ka phan ve cang i zeidah an dirhmun timi kha ka hmuh asinatein an local media le north east media pawl nih khiti an va zuan hnawhnak a ruang khi an miphun ningpi khan an cawisan tuk ruangah a si atu i media pawl khi zoh law local media lawng kha an si lo news 18 hna zong khi ka vun hmuh hna khi nih khin a langhtermi cu an local media tete nih an vun thangthat tuk tikah khan north east media le india ram chung media pumpi zong nih khan an vun theih i hiti nakalen a vun phanh ah khan hi kan hmuh bantuk hin venezuela hi an rak don i media nih an vun but ah cun a sunglawi tuk hringhran media tel lo cun lar khawh zong a si lo min that khawh zong a si lo min chiat khawh zong a si tuk lo ti si lo kan palh lai lo kan hmu bantukin media nih an but ah cun a sunglawi tinak kha si ko Tihin Venuzawl zong sunglawi taktak in a kal in a phan. Media nih airport ah inn a phanh hlan bak ah an don i biahalnak an ngeih colh i Venuzawl zong hi a fel tuk. Uh, kan nih hi ka lei kan nih lei Laimi cheukhat cu si u si law media e hna nan hnok e a timi zong kan um men lai asinain an nih cu media an respect tuk media nih bia an hal hna mi kha an baat ko zong ah respect tein an leh hna kan hmuh bantuk hin an i biatak tuk an fel tuk timi kha hika zawn te han vun char ta ka duh kan zoh rih hna lai venuzo hi bia an hale a holh tam tuk lo nain a chimmi tete ke hmual a ngei ngai mi holh tam a si lo pei aa pai mi si a holh mi si lo kan hmuh bantuk khan vun zoh rih hna u si mu An second lead to my coach and Henry. Thirdly to my family and friends and my leaders. Lunglawmhnak bia chim a coach le Pathian le a chungkhar cungah khan.

Pathian a thangṭhat tukmi si, Pathian a ṭih tukmi si ti ka hmuh khawhnak cu Siweo i Mangceu Lian he an i peitan i teinak a hmuh ah khan thla a cam ka hmuh. Cun atu tan ah hin airport a vun phan i thla an vun cam ṭhiam. Atu media i a chimmi zong zei thil na tuahnak poah Pathian kha a hmasa bik ah chia law tiah a vun chim i zeitluk in dah Pathian a ṭihmi a si ti kha a lenglei cun hmuh khawh a si. A chunglei cun kan hngal lo nain a lenglei a tuahsernak kha a biapi ngaimi a si. Hiti media sin i Pathian a thangṭhat duhnak a langhtermi hmanh kha a sunglawi tukmi a si tiah keimah nih cun ka ruah. Ka zoh rih hna sih. So after this next win, what's your next move ti a si? Next move tu October a ru tai khan challenge se ka thek le se tournament ru itu zoh le shish

Lop alak ase. Discipline. Kan a holh in hlam a holh ka ti le nak a holh thiam thiam si. In pupa he hma nan thlak hna CYO bel ke a ken peng. A sun loi tuk venu zo zong ne a mai ngal pi ngai ti mu kho se tu hi an khua an phan cang an khua khi ti video background i kan hmuh ning cun khomhme te si kho ngan asi lo i khomhme te in khitluk patrong pangan naka champion USA tiang champion asi khomi avun chuak kho zeitluk in dah an khua mi hna an i lomh lai anu le pa an i lomh lai ti khi ka vun ruah piak hna i ka lomh pi tuk hringhran khomhme te Hiti zoh zongah khuacangkang lo a simi a nu le a pa, a unau, a chungkhat hna zong khika khin um dawh an si ti khin vun zoh hna u law an rak lawmh tuk lai ning khi. An khuapi ning in an chuak i kut an tlaih nungak tlangval ngakchia in tar tiang an chuak dih. Ti khin Venezuela donnak ah ngakchia tete zong an chuak dih hna. US in muṭhai a rak phurh hna rua. Kan ngakchiat lioah kan pale, kan chungkhat Mizoram maw hmun dangdang an tlawn tikah khin an kan phurh tawnmi cu muṭhai a si. Muṭhai tluk a sunglawimi khi um law annih zongah khin nan hmuh bantukin muṭhai khi a sunglawi tuk rih. Ka chim duhmi cu kan lai nunphung te kha hika video ka vun zo ah hin ka mitthlam ah a cuang ṭhan kan ngakchiat lio tete si seh law nannih zong nan mitthlam ah a cuang ṭheo lai sinaten nakalen hi cu a vun changkang deuh cang mi si hi atu tan zong ah hin thlacamnak an ngei ṭhan ang khonawt in an khuapi in an chuak i an khualai li ah tihin pathian thangṭhatnak caan an ngei ṭhan An chim ah a lang lengmangmi cu international level ti kha a si i annih caah cun si international level i kha bantuk teinak vun hmu kha a sunglawi tukmi si. An khua ah hin VC an khua khua bawi hna le zatlang upa hruaitu hna leh hin an ṭhutpi i conglawmhnak an ngeih. A bel kha nan hmuh bantuk khin cabuai cungah aa chiah i zeitluk in dah CYO nok America bel a va lak khi a sunlawi timi cu nan hmuh ve ko lai dah ka ti tihin thlacamnak an ngei ṭhan a khuapi in thla an cam lengmang an nih cu thlacam rualnak khi an uar ngai mah zawn te hin naka miphun hi ka thang ṭhat tuk hna

bel an zoh piak an khuat tlangval pawl nih tha tatak ti ve theo lai da ka ti okay Mah kha kha si. Uh, tutan video e kan rak zohpi mi hna cu kha video kha ka chim cang bantukin zei ruang dah kan rak zohpi hna ka tia cun zeitluk in dah kha bel kha an sun loih timi le zeitluk in dah pathian an thangthat timi le naka miphun an i lungrualnak te kha tlawmpal te vun chim ta ka duh i e, naka miphun hi paih a uar vemi an si kan Chin miphun bantukin. Asinain kan Chin miphun nak cun tlawmpal tein an paih hi an sun loih deuh tiah ka hmuh. Zeiruangah ti usih law annih cu kum fatin khin a caan khel tein paih khi an tuah lengmangmi a um. Open Naka Wrestling Association an ti i cucu kum fatin caan khel ten an tuar lengmang kha i champion va si kha a sunglawi tukmi si i khakha mipi zong nih a but bak in an but kha champion kha an uar tukmi si tikah khan a zohtu zong an tampi cun naka wrestling association tangah khan pei bual a tuahtu kha an tampi i kha pawl nih pei an tuahmi zong kha mipi nih an sunloi ṭhiamṭhiam ka chim duhmi cu mipi nih an sunloi mi puai a si ah khan cun a ṭhangcho lai tiah ka hmuh i kannih kan Chin miphun belte cu peih kan uar tuk ko nain paṭhawng pahnih khat an i peih lo ahkhan cun kan sunsak tuk lem lo khakha kan peih a ṭhat lonak a si. Tahchunhnak ah kan Lai paṭhawng min hei char ko u sih law Rung Lian Ceu, Mang Ceu Lian, Biak Hmun Sang ti bantuk hna an i peih lo ahkhan cun peih kan zoh huam sasai lo, pay per view zong in cawk kan huam sasai rua lo. Cun Europe lei zong ah siseh paṭhawng an um ko, Australia lei zong ah siseh paṭhawng an um ko. Asinatein min a ngeimi an i peih lo ahkhan cun kan peih kha a sunglawi lo tiah ka hmuh keimah nih cun. E, nanmah nih nan hmuhning kha aa dang kho men. Asinain keimah personal ruahnak ka vun chim tikah khan ti. Cu tikah kannih cu aa min ngei deuh i peih lawng kha kan duh annih cu mah kha an si ve lo ahopo i pai hna seh law an peih kha a sunglawi ṭhiamṭhiam min ngei deuh an i peih ahcun a sunglawi chin ve ko ta sihmanhsehlaw an sunhlawih ning te kha chinmi le nakahmi kan i dannak te kha vun char ta ka duhmi si cu pinah atu video kan rak hmuh bantukin pathian a thangṭhat tukmi miphun an si kan hmuh bantukin khoika hmun an phaknak paoh ah thlacam rualnak an ngei, Pathian an thangṭhat lengmang khakha zohchunh awk tlak ngai an si tiah ka hmuhmi si. Cun Venuzo nih a lakmi CYO North America Belt zong kha kan hmuh bantukin an sunhlawih tuk hringhran. Media kip nih an vun but airport a phanh bakin north east media zong siseh anmah nak kalen local media hna zong siseh law an but i tikhan a konglam kha an vun hal chol kha ni khan a langter mi cu zeitluk in dah US i teinak a hmuhmi kha a sunloi ti kha a vun langter Tutan video ahcun hi vial hin kan dongter rih lai i next video ah kan i tong ṭhan te hna lai. Ka video hi thazaang na pek ahcun zangfa tein like le subscribe button te kha rak ka hmehpiak tiah kan sawm. Thank you. Bye bye.